आइ कहलियै या यौ हमरा अंडाके तरकारी खायके मोन करैए फटाक सनी अंडा लिअ ले आ हम फटाफट भात बना लै छी अंडाके तरकारी बना लै छी आ फटाक सनी खा लेबै एगो अपने छै एगो ननद एगो घरवला है कोनो दोसर है आ दस गो अंडा है सबसे बेसी अपने खा लेबै

गाँव घर के टोला के लोग सब जे कह देलकै हमरा पुतौ के जे कुबरी बुढ़िया डाइन छै कुबरी बुढ़िया डाइन छै तो धोछिया हमरा देखे न चाहे है मारे है पीटे है गाड़ दै है एतबे ने मुँह पोता बेटो हमरा नहीं देखे चाहे है घर से बाहर निकाल देलक हन ये काकी जमीन जथा जे छियै रखने से सब अपना बेटा पुतौला ने रखने छियै तऽ ओकरा कहबै ने जे खाय लए देत तऽ छिपा ले कऽ साँझ भिनसर किया हमरा घरे दौड़ै छियै आँय? बूढ़ पुरान छी कनी दइए देबै तऽ कथी भऽ जेतै दऽ दै से कोना घटि जायत कोई दान दिए धन न घटे जते दान पुण्य करबे तते यहाँ के भगवान बरकत करत हमरा बरकत नहीं करबा आ ये कन्या आ उठियो त उठियो त कथी उठियो न अंडा के तरकारी बनबै छियै जा ना छिलका धैल है अंडा के ओ हमरा बड़ा खाए के मन करबे है ना एकेटा अंडा एकेटा अंडा

ई सैया डाही बेटवा डाही सब सब रजरा बुझाय अथी समझ ले का धचिया सब हैं? नहीं दे के मन हो तो तू हमरा नहीं दे लेकिन एना धक्का मार के हमरा नहीं जाओ, भागा। एते बिल्कुल। अपमान हमरा नहीं कर अकमान करे छी कहा तू हटे बड़ा अकमान करे छी ई देखी त अब तोर भजाय के चल छी छ तोहर मैं रह चल त आइ तक हमरा कहे कुछ कहलक नहीं देखने आबी त हमरा पीढ़ी द दे निकाल के कि काकी हाँ। बैठू दादी बैठू आ आइ काल के मौगी सब हमरा भैलू ना दैया हमरा कोनो वैल्यू नहि दै जा छै हमरा हमरा आगे ना में से नट्टी लेखन किया ना चाहै छी कथी एकरा से कैला झगड़ा करै छी कहला झगड़ा कर छी करबे ना अहाँ त पता नहीं बुढ़िया डाइन है अहि त रहि दियो अहाँ जे बोलै छी जखनी पबै तखनी तोर को चली बिया हमरा आप ना कनी दइए देबो कुछ तक नहीं हो दै जाए, छी कुछ जे कह देता कहियो चल जाला त धक्का मार के हम भगा दिबे त हम नहीं डरे छी डाल जुबिन से कहियो जाला ठीक है

जेबै कि माय जा भौजी भौजी, की भेल ये दाइए ये भौजी मेरे माय भौजी भौ- की भेल ये दाइए पेट में दर्द होए लगल अचानक बाप रे हम कहै छलियै ने अहाँके कि बुढ़िया सब नहि लगाव है देखले बुढ़िया पेश देलक ना ये दाइए

বাপরে বা কি भऽ गेलै केहन ठीक अंडा भात बनबै छली का कुबरी बुरी आयल छलै अंडा मांगेला नहि देलियै तऽ उहे बुढ़िया का कोबरी बुढ़िया तो उहे बुढ़िया की ने की कर बाप देलक रे बाप। उहे बुढ़िया से अगला में लड़ाई करे छे ला गे गे मौगी उ त हाका हाकी दाने कुबरी बुढ़िया रे आय, पेट फाड़ ले जाए के मगे बुझाए के कुछ मांगबो के तोरा से अंडा मांगे छले नहीं सुना छिया हां त नहीं देलही नहीं हम नहीं देलिए ये सब बिना कथी देखा है

रात दिन हम काम धंधा में लागल रहे छी जे हमरा कनिया को दुख ने हुए तकलीफ ने हुए आ ई तकलीफ जबरदस्ती मोल है होइए। बउआ हो एक आध बहुत जबरदस्त पेश में हो जब बहुत जबरदस्त पेश में हो केतनो मंत्र मारे छे ई ठीक नहीं हो रहलो हन हे जहा बुढ़िया एकरा मंत्र मारल कहलो वहां आके ठीक करतो ये धामी तक केना ठीक होतै है है ना बात तोरा कहलियो कान बहिर छौ

किया तोहर बहू हमरा भेल ला कहलको हम कनी खाय ला मंगलियो दूटा अंडा मंगलियो त तोहर बहू हमरा झोटा पकड़ के मुठट पकड़ के ठेल देलको एगो काम देखे रहे रसिया के मार के डांस सिखल ही आ चाहे दोसरो आदमी के मार दी गए हाँ। दोसरो आदमी के मार हम दी से हाका हाकी डाइन हम आँय? सबके सुड्डा कर देबै जे हमरा से दुश्मनी करत तकरा से बेटा के कांचे चबा जेबै कांचे खा जेबै की गलती कल को हमर बो की गलती हमरा कल ठोट पकड़ के धक्का मारलक गिरा देलको

तू तऽ साइक मार के सिखने छ हां जल्दी हमरा कहे छ कर ठीक ठीक कर ये काकी ठीक कर दी हमरा बहू के ठीक कर दी दर धमिनिया के बजा के लेला धमिनिया के कहीं ठीक कर गंगा कमला नहेले हन त ओहो संतान एगो पेट में है का अगर ओकरा कुछ भ जेते त हम कहूं के नहीं रह तो भाईते ना करे के चाही किया हमरा भेला के कर दियो गोर लागे छै हमर अच्छा गलती कल के हमर गलती कल के तो ठीक कर दी तो ठीक कर दी माफी मांगतो

आइ दिन के बाद हमरा नहीं ने अवहेलना पहुंचेबी नहीं हमरा नहीं धित काटबी अहाँ अगर आइ दिन के बाद तू हमरा धित करबी तो फिर तोरा कोई खेमे के बच्चा हम कोई खेमे मार देबो सुरे के जेबो ठीक छौ तो हम चले छियो अच्छा ठीक है जो जो देखल ही देखल ही आय आय दिन के बाद तू मुंह नहीं लगे जाओ डनिया से ठीक है आ जोगिनिया से बुझल बौआ, हाँ की बात हमरा दऽ के विदा करू ने कथी दऽ के विदा करिए पैसा कथी दऽ के विदा जते करिए? बात भए गेल तते दियो ना तोरा हम फूटल कौड़ी नहीं देबो कर। किया? तोरा से कुछो भेल हाँ। भेल तोरा कुछो तोरा से नहीं कुछो आँय? भेल हमरा ओ डनिया से। खुद जाए हमरा बोके ठीक कलकै हन अच्छा आँय? जय दिन फेरा में पड़बे ना फिर तू आइहा हमरा अड्डा पर गड्ढा गोरिया हम के कतौ मन कऽ तो देबो जनबे तोरा नहीं हम। करै छै का गड्ढा हम कऽ देबो हम कहलिए कि से हाथ पर बुझौ त हैं केहन केहन ठक ठकरनी से रहै का हैं धामिन सब ठीक केलकै डेनिया आ कहै जे जते बात भेल ओते पैसा हमरा दे वापस बुझियौ तऽ एना बात होइ है का लेकिन ओ देखियौ कुबरी बुढ़िया डेनियाके आइ केहन छिछा बिछा छलै का ई अखनो जे है अहाँके गाँव समाजमे एहन लोकसभ भेटत किछो जात मांगे लगना घरमे अगर नहि देबै ने तऽ लपसँ ही कऽ देत बुझलियै ई सब होइके चाही गाँव समाजके बीचमे एहन नहि हेबाक चाही अगर कोनो तंत्रे-मंत्रे सीखै छी तँ लोककेँ भलाइ करियौ, लेकिन बुराइ नै करियौ।